Ekimanyitso esa ngu kandi omuntu wo Kimanyitso agura ekicaraga aine oku yakwibire. Ah, ah. Eh. hariho okushanga ngu wakopa omugyezi haza niiwe ori omugyezi Ankore TV Ankore TV Nkore to the world Yes mwebale munonga mwebale kukunda Ankore TV mwebale kukunda orinyankore ogu niyaga Uganda official omuhereza wanyu Ankore TV Nk'oku naabaire naabagambire ngu titwija kuguma aha kya komedi, nitubaasa kuba nitwegyesa ensi nainga shi twegyese eminyeeto eri okwo nainga abantu abari okwo abarikwenda ab'okutuforowinga kandi abarikwenda kwihamu. So egi zoona naabareetera omushaija w'amaani ari behind ebi murikureeba Nkore Media, tiivi, ah, CEO tori CEO Yeah. DM Swaga Ndi omwe omu ba E CEO. munonga kandi omushaija ogu nkashoma nawe kandi ni economist namanya ekintu kya business eki namureetera aha tinamureetera mu entertainment namureeta ngu ayegyese agire eki yahegambira ah, eminyeeto eri okwo etakukunda kukora ninga shi ekugaya emirimo So nakushemerwa aha Nkore TV noza kuramukya abantu obeyanjure. Ninye nakira kandi nimbaramusa na munonga abomwaka gwitu aha University enkumi ibiri ikumi na munana obutujwara tukaba turi abantu abari rukumi na zingahe nabakura munonga kandi nashemererwa okuntayayo ise omukuru yaaba owankore. Nikirungi munonga wagamba omujwara kwonka tiwagambire ishomero nitwenda tumanye abu twashomera. Tukashomera aha Bishop Kiwati. kuruga enkumi ibiri ikumi n'etaano mpaka ibiri ikumi na munaana obu orikuhitsya. Koosi okaba nooshoma koosi ki? Nkaba ninshoma Economics and Management kandi tukagishoma gye munonga nkaba nyine ogwo omushaija. Obukade mushango konkopa. Ekyo Yaga niwe orikushuma Yaga. Ekyo n'ekyama kya Yaga. Ekyafayo eki nkwenda kubaheereza omushaija ogu akaba ari omushaija w'amaani ah, haza obwire obwo nkaba ninteganisibwamu ebibaro ntakakyegire ngu- so tuba- Right. tuba- turi omu koosi ya QM quantitative messages haza erimu ebibaro Eh. nkamukopa niihayo nshanju niibiri niihayo nkaaga na munaana Eki waayeshesha ngu nka ndi omuntu wo- Baita gure ekicarakaine ku yaakwibiire Ha? ba, eh. hariho okushanga ngu waakopa omugyezi haza niiwe ori omugyezi Niiwe waagita. hati yaaba infinity so yaga ah, ku yaabaasa kukopa ahandi bamushereka nyowe ningira nti muganda wangye Otherwise kwonka mazima tukakora ebintu by the way Ya eki namuretera kyokushanga turiyo nitugamba ebyo abingi abokwenda kumanya DM Swaga osatsire okukugambaho oshebe konka ninza kubanza nkugambe ahabwokuba nikyo eki nakuretera ahari Ankore TV DM Swaga kokuhurira Ankore Media TV omushaija nuwe ari behind ah, yebintu ebyo kandi media Tukatandika tukirikushoma arikupromotinga abeshongozi niwe omuntu w'okubanza owaabandize kuapurodinga ebyeshongoro by'abeshongozi ba Western Oil Already kwonka abandi bakaba batakumanya eki bakumanya ngu ebishongo nibabaasa kubita nk'aha Google hmm. obwo omushaija niwe waabeegiise nobwo batakuappreciating kandi James Oga tinkumanya nyera obanza ogamba abeshongozi abeshongozi abo ba Western baraappreciatingire omurimo ogu waabakoreire abaingi tibakusiima Abaingi tibakusiima kwonka nitusigara nitukora, n'abamwe nangwa nibasiimamu kwonka 60 pa senti tibakwenda kumanya. Ekintu ekyo tinkumanya oku ekintu ekyo oku twije kukikorera ahabw'okuba ga- ga- takwenda ngu tuze omu entertainment side kwonka nitukigambe kugira ngu tugire oku twayegyesa. Nyowe nkanye nyine obuzibu ahi naatungire ka platform aka aka aku nyine tikari kakye ni ahakuba buri mpango, muntu- platform buri muntu mpango. weena nande entandikwa egyo kandi Ruhanga agimpaire. nk'okushanga omuntu wa Western w'omweshongozi ah, na munonga ah, hariho abeshongozi bakye abari okwo ahansi abatakaheza abahango tiba- baine ebitiinisa gamba kuba baba baine experience kwonka hariho abakye abariyo nibatandika nkanye kakwija haine oku akuhika nakwizira ata approachingire gye Immediately. ati naninyenda ngu okozese ekyeshongoro kyangye ashusha nk'okuragira so kuna- ekintu ekyo kunakitegereza niijuka ebintu Abantu bu wayambire mbwenu yagira ngu nkubuuze abantu abo bari aho ije baka appreciatinga. Abingi noza nashwa omukwataho ka content akuterera esimu ati na ninkushaba otabitayo nayenda ngu osigare ahansi aho kwonka Haza ndenyenda ngu twaheza kukiteera abo abantu abakutwima interviews bokutekateka ngu tukiri ahansi nomu abo abeshonzi bakunda following. kukozesa ngu arabeho nanyenda ngu tuze naitwe tubegyese Nokireeba ota? kwegyesa obuntu bubi ninga ori- oguma ori omuntu murungi Ah, nyowe mbiire ndi omuntu murungi kumara obwire kwonka hariho n'abantu abandi abakurira hati nka mukiga ningira nawe n'okumurundaho kakye mukiga tv DJ haza nangwa Nelson. mukiga ndonde Eh, DJ Nanye Nelson. ninkuronda. hati hariho abakweta nabo bakanga ine na ubc so tiitwe twenka

Akaruru twakazamu nkandi aha piki by then nkaba ninvuga boxer ntekaho Sharon ntekaho Asuman ntekaho ba agent kwiba akaruru nibataho kukoraki kwiba akaruru kuronda akaruru so baraba ka baine amamotoka baine esente bagura abantu batwibira ki babiba kwonka ningaruka kandi ninza kubasimbira akaruru nikenda nako Nibakureeta okuhama aha kintu mbwenu ekintu okakikora orikukyenda nobaasa obutasinga murundi gw'okubanza oguri nogusinga kandi otariiba akaruuru noyenda kwihaho ekintu kyogira ngu kuza kuba omwebembezi oyine kubanza kugura ab'okukuteerera akaruuru twije na ideas batukunde egyo akaruuru nibaza kutukunda ah, kwonka wagamba ngu obwire obwo okwo okiri aha piki hati noyevuga emyaka yaawe okareba nooshusha ngu Hati yaga ku yaagiire okwo aheeri ya- yampamu obu- obukade bubiri naabiitaho naatandika kwevuga aha myaka egi eshaaha oine emotoka nooyevuga ngiine emotoka mazima Ah, ekintu banza ongambire ensp- eminyeeto eri okwo aheeru sente kushanga ngu nk'omwana nkaiwe nookyevu- nooyevuga kandi oine bizinesi ezindi ezirikutambura ahabw'enki kushanga yaabanza niyo yaabanza kuba first eh, omuntu akagira ati kamaze nyevugye kugira eki arikukunda kwonka hariho okushanga oine eby'okukora ebikukureetera sente kwonka okagira oti so Okashaaza ezo kugura emotoka? So omu nanka eminyeeto mbwenu okugihabura nimbanza ndeta economics principle na mpurira wangira ngu okareta principles zaawe aho kugira ngu you use what you have wakireeba aku oine kakye nobaasa kutandika naako nyowe enkumi ibiri ikumi na mukaaga aho nyine yaga akakwaata pocket money akora music

Nabamwe babaire bari close naitwe kwonka kugira ngu tukaba tutaine dream zikushushana kugira ngu tukaba tuba twine akasente okiiba aha muzaire emitwaro abiri ninga ikumi ozaho omu studio wa shedi omunyigamu etano mugira muta yaba okuba ninyingi zika ekinakoze ekyafayo nyowe ndi omuntu owabaire narebeka nka omuyayi kwonka ntakarega tuition hmm. kwonka ekinabaire nkora nkabaye batutuma nk'ekitabo hmm. shaje eky'emitwaro eshatu nkangamba emitwaro mushanju hmm. kashanju na bitaano

Ahabw'okuba nkoreire abantu bataraasi almost boona omu industry omu, nkakorera sky lanta, emotoka ezi arikuvuga noozireeba? Niinye naaba nize kumuteeka aha internet. Ogwo mukuru wangye n'akashaho, n'omushaija murungi, orati n'akashaho karungi. Sky lanta n'omushaija murungi ahabw'okuba k'okugira ngu akaza aha level y'amaani munonga, nobu omuntu ku arikukutsiga munonga azaho some distance.

Nooza kwita ebyawe akakye aku oine kandi obu bakuba ebiine ebibiina. Kandi waabanga, neeza kuba eta- etaba ins- mot- neeba eri motivation, motivation, bakigamba Neetaba bati? motivation. ya ninga inspiration so theory eba ni theory nkagikora nti waaba oine munywani waawe akarabaho kayaga ka- hati nka James Ago ku ora- waarabaho Eh. oka- wamutunga okansinga sente okagira ebintu okagira en- omwanya ku sente ekikuba okagira ebintu byona Nikyo nki- neeba yaaba omuhanda gumwe ku inspire ngu nikibaasika Hati ekirikukwata nimba nimba ngu DMC oga yakikora nibasa kukikora na munonga nk'omu bintu giti bya media Eh, so abaana ei bakukora enshobi n'egi DMC oga kigira sente eke yanywera aha- aha- aha- aha aha tavani tavern, mm. iwe oryaho niyo toi- tuzi- toine ecupa z'okunywa e- ecupa y'enkumi itaano eh, nonda kwereka DMC oga ngu Gyenda oguze oryareeba emu ekibanja. kwonka hakira kusigire hati oite ebyawe kwonka wamuha space okagaruka enyima niwe okabanza okapakasa

Hati ka twaza kufeera ka tukore bizinesi. Noomanya ngu yaga tikaronda eriri omuri kakobe omu, na twaza na katete. Noomanya ku twakufuna akaju bakaba bakushabe emitwaro ikumi n'etaano, ozireeba nka milioni makumi abiri. Munonga. Ogira oti hati ikumi n'etaano ninkuziha ehi? Nyowe hariho obu banshaba enju y'okupakiisa emitwaro ikumi n'etaano. Ya bizinesi. Kwonka noshanga oyiha nju emwe y'okuraaramu. Eeh. Reero oshanga omuntu yaakujuma waakireba. So egi embeera y'okuruga aha kampasi neeba egumire munonga by the way. Kwonka nyowe omunyete eki nkubagambira n'okugira ngu n'okukora munonga yad. Titukakitiire kuhika ahu twahikire kwonka at least nooreeba ahu turikuza. Nooreeba ngu ahu turikuza tihabi ahabw'okukora munonga. Haza aho haine eki ndikwenda ngu oyegyese. Noobaasa kubagira ngu kutamu amaani haza hariho omu omu economics ninga shi omu bintu by'esente haine eki Kuteganisa na munonga itwe abantu ab'okuba nibakuurakurana abantu batakumanya sente. So niinyenda ngu oyegyese aha kintu kya money behaviour. Money behaviour, na munonga itwe omu economics hariho professor wangye in fact yaananteerera akasimu akatugira ati, Pay where you can't avoid. Waaza kushohoza esente reebeka ngu ezi esente waaba noote, mbwenu yegye must kuzishohoza. Kyakiri omu puraani. Kyakitakubaasa kukurema mbwenu kyandikugyemesereza. Ahabw'okuba ekindakuburiza ekyo ngu wegyese abantu, nyowe nyenka nka na hati nkigiiremu. Oshanga waaruga aha waaza omu supamaketi orikwenda kugura ebintu by'emitwaro ebiri ogira n'emitwaro etaano okihika oshemererwa oreeba yaaka oreeba yaaka etaano ogiita. Okushemererwa kwawe yaga nooreeba future yaawe eri burayiti bikozi egi enyindo egi

Wakireeba? So waareeba naashohoza a- ati abantu baingi niba- Ah, egyo egyo ni- na- na- okwo neri nka investment Ah, hati- kwonka eyangye eyi na- eyi nkwenda ngu ogyese abantu ni nk'egi eyangye obwaha okikwata emitwaro ikumi okateekateeka ngu Hati- origye okagitwara omu club okagiita So, nyowe- Money behaviour. nyowe nkanye, money Sente behaviour. kushanga nizikucontrollinga Na- niyo nyinza kubahabura money behavior kwonka nk'aha shonga ya yaga akaba anywa na ian Eshaaha Gillian nawe n'omugiiga wakireeba okaba noonywa so kimanyisa ngu kwonka nyowe tinkabaire mugiiga egyo ekaba eri investment okaba nookwata obunywani wakireeba ebyo ebintu ni bibiri hariho omuntu kwanga kushohoza noomanya money behaviours egi nayo nikyenda ogireebere omu mango nyingi hariho okwanga kushohoza okanga kukora business

egyo ni investment tikukora ki munonga ne long term investment aha so Eziine nebi- kukora. n'ebintu bibiri nibitaana kwonka mani behavior na munonga omuntu orikugyezaho kukora nyowe nimbaho ekigambo eki pay where you can't avoid waaba nooreeba ngu ekintu tokaabaho otakiine buri izooba ninkigambira Bayazinga Waaba nooreeba ngu ekintu okaba otakiine, then pay. Then hariho n'obwire obw'okupa okagira oti kanshemererwemu. Munonga. Kanshemererwemu. Ahabw'okuba omubiire ogu okukora ebyo nagwo okaba ngushemezemu. Ahabw'okuba nitureeba nk'aha myaka egi, how old are you now? Emyaka ndiyo nimburaho kakye nkaza omu kyeshongo ky'entuura kya makumi ashatu. Makumi ashatu. So nooshanga nooshanga aha myaka yaawe nka purezidenti waitu omurungi yaabaire ataine sente nk'ezi oine? Omuri ebyo, waashwire. ninga tokaswire nyowe ninga okabanza kugura emotoka kuvuga wari oti omukazi omureki infact uh, omukazi omukazi mwine kandi twamara hamwe obwire bwingi ahabwokuba nyowe nintaanaho niiwe nyowe nkamubona ndi omusiniya tu wakireeba so okankandi omusini ya 6 konka turagiire mu byebe bindi aha twijire twabizamu hati bwanyima ya university yoshobora kugira ngu nyowe nkabizamu ebindi

abakazi abebembezi nitwetaaga abakazi n'abashaija kwonka naanye kubagambira gye amazima nyowe yaga nyine omukazi omwe kwonka nyowe wampabiramu okaga okanteganisa nikuha murumuna wangye so ekyokugira ngu nyowe yaga nyine omuntu rero okaza kunteganisa tikikunzibiraho Teera mwembi. Wahurira mutakaarire kunteganisa Yaga. kwonka twine abakazi baitu. Yaga investment egi ndikuhendera ekikuru abantu mukore munonga kandi nakakye nakahango kwonka ku oyine iwe kuuma amagara kora then okuume amagara ahabw'okuba economy nimbi tekucreatinga ba giga kwonka ninduma ngu neeza kukoraki na munonga nka medias ezo hati ezokureeba byo bakagira ngu youtube eba etakikora sente nekora waaba ogire kujoiningira patana ah, hati nekora half yezi yaabaire ekora ahabwa rwasha naki Eh, rwasha kasisi so hariho obwokushanga ngu toshemereire kugwa omu rutaro oine just Kuumba amagara okakuumba obusingye. Mbwenu hati aka muheru abaana abari okwo abariyo nibashoma abariyo nibaija aha mbaga y'emirimo hariho ababa baaherize kushoma ninga bariyo bayangire eishomero okashanga otakwenda kukora noomuhabura akahabura okye tukuhendera. Enshonga y'okugaya emirimo, naanye hariho emirimo ei nkugaya nka behaziini omurimo ogu waakugya ogw'okutimba ekiigo mperize diguri. Ku waakugira ogw'okutimba ekiigo mperize diguri. Haza twine ekizibu ky'abazaire

Yogyera ozemu okoreka kuta ekintu kyawe omu bandi. Abantu baingi baba baihire, baba baiha munonga nyo. I want to tell you the truth. Hari ti murimo gwena ngu nugu. Hariho omurimo ogu okukora gukasiranya na future Na yaawe. future yaawe. Omuntu akaza kukobora akati Hey! Basi na ka nakora eki a. So abashomire mugyeze okwesetinga standard. Mbwenu hati omuntu kuba oshomire ogira oti nanye kankore omurimo gw'obwa maraya nabwo ne nowa nowakora. Haa noba otakora then onyirire warugayo. Then hariho emirimo endijo na ba bosses. Waaroora ngu omwana ashomire ati ensi timuva ruwingi, reka kukwata omwana okamuheereza emitwaro makumi abiri orikukora amagoba ga milioni ikumi, okamuha emitwaro makumi abiri enju yaakutuuramu n'ey'emitwaro makumi abiri naapangisa ya ikumi n'etaano nazo n'ezaawe, n'esente ezi yaakora zaagaruka owaawe, n'akashaara aku waamuha tikariho, hati akahendera ataine kwiha. Ebiro ebingi nikyo orikushanga beinyini babiiba. Kwonka kandi hariho n'abu orikushanga oku bakozesa okashanga ngu omuntu nayenda kuringuriza kapito ninga amagara ag'okukora so akahakana akaba nikagyenda ahari itwe ab'okukozesibwa. Omuntu yaaba naakukozesa ofa aha ningamu otareeba ebintu bye ninga shi amagoba ge ahabw'okuba waagareba gaba gaabaasa kukukora. Kasha ebi ebintu ah'okukora ku ogire ngu noohabaasa. Nari omusigiga aine million gwe 900 Ankore TV Ankore TV Nkore to the world.